um e get one video wey dey circulate wey dey show the wife of the brigadier general, I no know weda na she o but dem say na the wife of the brigadier general wey dem snuff out hin life, she come come out for the video dey talk about, that video dey so touching, she dey talk as she dey ask weda her husband na fowl wey dem go just you know dem no go give am any acknowledgement, the video she really talk for my heart and e get something wey she talk, wey make me dey think say if dat kind of thing fit happen to brigadier general how wetin fit happen to our president and see o dis one no be say I just dey talk anyhow you know say sometimes when all dis little things dey happen we go think say na only one set of people fit become victims but I just dey wonder if dis thing fit happen to brigadier general wetin fit happen to our president so we go talk about am for dis video. We dey usually forget o but for dis world um no one human being dey hundred percent safe. Yes e don get time wen American president JFK wen dem take out JFK for America wit all di security and in recent times you see sey even Donald Trump dem try to take am out and secret service full there o pipu full there na small tin di man for just kpai. So, we know say when e come to security issues, anybody fit be victim. So now, and wetin dey happen be say when security system dey dey more and more exposed, those bad people go dey see the loophole wey dem fit take enter. If dem try one thing, dem see say dem succeed, dem go dey go further. Na so bad thing dey do. The same with good. If you do one good thing, you go dey do more. Na so if you dey do one bad thing, you go dey do more. So, this our security issue, this our security system, make we check I know why I dey say get some usually we dey think say where that or like where the president dey stay say e dey hundred percent safe make we realize say e get people wey dey work for the president and those people at any point dem fit dey compromise do e get time for Nigeria wey dem dey do cools during the cools wey dem dey do for Nigeria that time e get military president and military president you know say as a military president you yourself you sabi shoot gun your subs your people around you gun full everywhere but yet e still get time even Buhari e get one time wey dem try to over throw Buhari e get one time wey dem over throw Murtala Muhammed wey dem over throw am so in the history of Nigeria we don get where president no dey no no no dey safe situation because one thing wey president no realize if you get incompetent people around you you dey e be like sey you dey attract more danger to yourself because those incompe ten t people dem no go get the character or the quality to do their work properly dem go expose you unnecessarily and now we don see sey more and more the bandit dem don dey put hand for our eye dem don dey dare us dey say you no fit do anything wetin you fit do that wife or the person wey come out say she be wife of the brigadier general I never confirm o but the person wey dey say be the wife of brigadier general she really talk about how these bad people don really dey show say dem no dey fear anybody say how people no dey safe so wetin wetin i go beg Mister president to do make he no wait till he reach him turn or he reach the turn of people around am abeg because these bad guys dem dey see loopholes more and more dem dey see say weakness dey here and dem go find any vulnerable spot to enter de dey very calculated, de dey ca de dey calculate before de do anytin, de dey de dey tink well, de nor, you tink sey person go just, pipu wey ambush dat brigadier general, you tink sey de just wake up do am, de fit dey plan dis tins for years, even di di tin wey happen for America, dat nine eleven attack, na years, years, di pipu wey attack, de come America like I tink two years or nineteen months or sometin before di final attack. So, dis pipu de dey plan plan o and de don dey infiltrate differen places, de don dey infiltrate differen. places so dem don dey know di weakness of de of of those pipo for govment those pipo wherever dem want sometimes dat tin wey dem do di brigadier general I no tink say na money dem want o na just statement dem dey try to say say we no dey fear you we fit do you anytin you no fit do anytin to us and till date I no know maybe dem don catch dem but till date i never hear say dem don catch dem at least the date the time when i dey do this video sometimes i dey do video i go do am later maybe two weeks three weeks even one month later so but the time when i shoot this video i never hear say dem don catch those people o wey kpai the brigadier general and when dem see say dem fit get away with one thing dem go dey contemplate more and more dem go dey contemplate more and more some people get ideology see one thing wey people wey intelligent officers for nigerians need to learn na say Dis pipo wey dey dat side, dis bad pipo, dis bandits, dis whatever you call dem, dis extremists, whatever you call dem, dem get ideology. Even though dia ideology fit no be di right ideology, but most of di time, e get wetin dem dey stand for. De e get wetin dem believe and dem go do everytin to achieve dat tin. Dat tin wey dem do to di Brigadier General, I no hear sey de ask for ransom or anytin. Na just to prove sey we wan tell una sey una security appa apparatus or whatever e no reach our own, our own pass una own so as dem dey do more and dem dey get away with am dem go dey plan more, dem go dey infiltrate more, dem go dey do more and when people dey hungry e dey easy to sell out na im be the truth when people feel sey people for government no care about dem e dey easy for dem to be sell out dem go sey after all the people for government no care about me so if this ones offer me money abeg i go join dem or i go do something bad so i dey beg our president Mister president make e no reach make e reach red light o before e start to take concrete decision before e start to put people wey dey around am make e make sure sey e no dey put people there because dem be tribes men o or because dem dey at ten d him church or him mosque o or because dem dey him political party o make e dey look for the most compe ten t people because this thing wey happen come be like an embarrassment to the federal government not only to the federal government an embarrassment to Nigeria e come be like sey we be nothing E come make us look so cheap for the eyes of the world. I no know how una dey look una self o or how we dey think say other people dey look us, whether na better eye dey take dey look Nigerians. We dey look more and more incompetent as the days dey go, na so we dey look. So, Mister President, I go beg you, any political thing wey you dey do, abeg put am aside because you know wetin, when gbege, when gbege hit fan um, na only you go carry the wahala, na so e dey be o. Na only you go carry the wahala and Even dat place wey you dey live, you go surprise sey e no dey as as um as um security dis thing as you think because Nigeria we dey cut corners. If for example dem suppose do something to make dat place secure, you go surprise sey the people wey dey do am, dem dey collect the money, dem no dey put the correct thing. Na so we dey do, na so na so na just our way be dat. If you go hospital, e get somebody I know wey dey I know wey dey work for one hospital for Nigeria here but she don japa. When she dey here, dem suppose to buy new machine for where she dey work, dem go dey buy second hand machine but dem go write when dem dey do the the writing or whatever, when dem dey do the accounting, dem go say na new machine and that machine dey shock people. As dem dey use the machine for patient, e go shock the person wey dey use am. Luckily, this my person no ever shock her once but e shock some people. Na so some people fit kpai because dem dey work for office. So, people dey incompe ten t. So, the thing about am be sey, If Mister President dey put pip incompetent people around am, dem fit com dem fit you know dem fit just expose am when e least expect. Dis na just from a place of care. We no even like a nation wey e be sey anything go happen to our president. E no we no even want am. Wetin we want na a nation wey the president go get the heart of the people. When people around am, e no go dey fear dem. I no know how true dis thing be o, but e get one guy wey dem dey call Wode Maya. Wode Maya go Burkina Faso. I watch the YouTube videos wey e make. e go Burkina Faso, e find out sey for Burkina Faso e get dis group of men, de just come together. If de sey Ibrahim Ibrahim Traore no dey pay dem anything oh, de just decide de just decide sey de wan protect their president. De love am so much, de believe in am so much sey de wan protect am. Now Mister President of Nigeria, you sure sey people around you de believe in you? Or you or de like you because de feel sey de dey get one or two opportunities? You get pipu wey really like you from di bottom of dia heart, let's say tomorrow tins no work out for you or you no get money as you get or you no get di position, you sure sey den go dey around you, you sure sey den no go betray you? You have to ask yourself dis questions, if you no get real pipu around you, dis na di time, especially now for di time of Nigeria, dis na di time wey you go change your ways, dis na di time wey you go just look sey no o, or I no dey look face o, na only pipu wey dey do well nai I go put around me, nor be only for your security, for everybody security and. Most importantly, for your legacy. I know sey most pipu dey care about dia legacy, how pipu dey think about dem, how pipu go think of dem wen de don comot. How you want pipu to dey think of you? I know sey Nigeria, pipu dey white wash dia legacy. You go get president wey no do anything, pipu go dey hail am, but at the end of the day, who do well, everybody know. Most pipu go acknowledge sey the pesin do well. una dey think of di fact sey one day una go leave dis position so Mister president I go ask you now I don talk am for pidgin make I ask you for English how safe are you and your safety go depend on di people wey you put around you na im go determine how safe you be or not dis na just a message from a concern citizen wey want make things better for Nigeria. So una wey dey listen to this video, wetin una think? Wetin una think about wetin I talk? Abi no be my business? If no be my business, as usual, make una tell me for comment. If na my business, una feel say na relevant question I dey ask, make we continue the conversation for comment o. So till I see una for the next video, una doh.